Барча мактауларыбыз, рәхмәтләребез, шөкерләребез безне юктан бар кылып бу дөньяга камил кыяфәтле, күркәм кыяфәтле итеп яратып, үзенең рәхмәте белән иман нурын бүләк итүче, үзенең ризалыгы белән җәннәткә кертүче, инде ачу белән газабы белән җәһәннәмгә салучы, бердән бер гыйбадәткә лаек булган зат Аллаһ субхана ва тааля ирешсә иде. Сөекле Расулебез, пигамбәребез, безнең юлбашчыбыз, безнең

Инде мин шәһит итәм, Аллаһ Тәлә бар, Аллаһ Тәлә бер һәм Аллаһ Тәләдән башка иләһи зат юк һәм аның сөекле Расуле пигамбәре Мухәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм. Шәһит итәмен, Аллаһ субхана вә тәгалә пигамбәребез Мухәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләмгә иңдерелгән һәммә сүзне, һәммә миссияне ахырына хәтле җиткереп адәм балаларына тапшырды һәм ул кыямәт көненә хәтле бу ислам дине хак дин буларак мәгълүм булып мәгълүм һәм кыямәт көненә хәтле булачак. Инде, әлхәмдүлиллә, безнең җәй вакытларында күрдегез, балалар белән төрле эшләр алып барылды, төрле чаралар, курслар, төрле э, турнирлар. Күп-күп балалар монда мәчетне чолгап алдылар. Много детей было во время летнего периода здесь, в каникулах, около мечети. Большинство из них, алар инде монда мәчеткә Э, привыкли. Ияләштеләр мәчкә килергә. Хәзер пришло время учебы, уку вакыты килеп җитте. Өйрәтү без монда дәресләргә чакыра башладык. Хәзер инде балаларның укыйсылары килә. Киләселәре килә. Ягъни алар ияләштеләр, аларга алар аңлады, что мәчеттә есть дигән шикаятем кызык, Барырга, алырга, өйрәнергә күп әйбер була. Әмма дә ләкин менә шушындый каршылыкка очрадык. Э, менә шушы, мин әйтмимен, безгә хәтле килгән балалар. Бу яңа балалар турында килә. Алар арасында татарлар да бар, урыслар да бар, марилар да бар, чувашлар да бар. Аларның менә хәзер киләселәре килә шушы дәресләргә. Әмма дә ләкин бер сүз булды. Нәрсә? Ата-аналары риза түгел мәчеткә килергә, җибәрергә. То есть родителей

Зур үскәчтән син үзе сайлар. Да? Бу бит универсальный ответ. Даже не то, что вот теге нидер урыс баласымы, анда рус баласымы, или анда марима, неме. Бу гомумән татарларда да бик еш таралган әйбер. Үскәчтән син хәзрәт үзе сайлар үзенең юлын. Имеш, алар шундый, э, ничек дип әйтим инде, гуманный, гуманистлар шуның хәтле. Вот алар э, за справедливость. Шуның хәтле ки, что вот мы их не заставляем.

Инде менә без шуның турында бүген сөйләшербез. Безнең әти, ана, аталарына, ниләренә карагачтан соң аларга бер сорау. Сезнең балагыз туганнан соң, хәзер менә сез балагызны беләсез. Нәрсә ул сайлый? Яхшылыкмы или начарлыкмы? Ул әйтә, сез бөтенез дә әйтә, минем балам, конечно, яхшылыкны сайлый. Ул пычраклы сайлыйма или чистаны сайлыйма? Ул әйтә, конечно же, чистаны сайлый. Ул матур шунда ялтыравыклы, гүзәл, төрле-төрле төстәге булган уенчыкны сайлыйма? Или ниндидер бер бөтенләй кызык булмаган кара пычрак, ниндидер бер уенчык сайлыйма? Әлбәттә, ялтыравыклы, гүзәл әйбер уенчык сайлый. Матур тавышлы, гүзәл тавышлымы, шылтыр-шылтыр килгәнме, әллә инде бөтенләй теге тавышы, җә тавышы бөтенләй ерткыч булган бер әйбер сайлыймы? Конечно же, матур, гүзәл тавыш чыгарган әйбер сайлый. Менә өчен бу моның турында мин әтисенә, әнисенә әйтәм. Хәр вакытта аның баласы яхшылыкны сайлый, гүзәллекне сайлый, дөреслекне сайлый, матурлыкны сайлый. Ни өчен ул сайлый аны? Анарга аны өйрәттеләрме? Монарга даже өйрәтергә кирәк түгел, шулай бит. Аллаһ субхана ва тааля моны бала туганда инде йөрәгенә салган була. Без аны әйтәбез нәрсә дип? Фитри, естественное положение. Тумыштан ул адәм баласы шундый, ул ярата дөреслекне, хакыйкатьне, матурлыкны, нины, гүзәллекне. С рождения человек шундый. Шуңа күрә дә кайчан синең балаң сайлады яхшы юктан, хотя бы нәрсә не мешай. Балаң изгелек сорады, яхшылык сорады. Не выбрал каядыр урамда йөргән нитергә, да? Мәчет сорады, мәчет сайлады. Кая өйрәтәләр хороший отношение к родителям? Кая өйрәтәләр дуслыкны, мәрхәмәтлелекне, кая өйрәтәләр хакыйкатьне, дөрес юлны?

Хәниф юлы. Хәм калган очракларда бу Ибраһим алейхиссәлам юлы турында әйтелә. Ягъни Хәниф Ибраһим алейхиссәлам булган юл. Ә Ибраһим алейхиссәлам нинди юлда булды? Бер Аллаһка табынучыда булды. Бер җирдә Аллаһ Тәгалә Хәнифне Ибраһим алейхиссәлам белән әйтә. Ягъни Хәниф икенче аятта Аллаһ субхана ва тәгалә безгә аят китерә.

Насара да. Ул булды бер хәнифә, ягъни Аллаһ юлында булучы. Шуңа күрә дә безгә Аллаһ Тәгалә әйтә, хәниф кебек булыгыз. Инде пигамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва салләмнең юлын, ислам динен өйрәнә алмыйсыз икән, уйлагыз Ибраһим алейһиссәлам шикелле. Менә сез бу дөньядагы табынган әйберләр дөрес табынымы? Ул булсын бүгенге көндә хатын-кызлар гороскоп карыйлар, ни карый, бу бит гыйбадәт, бу бит өйрәнү, бу бит дин алар өчен. Яки анда бака куялар, ни куялар, нашестие нәрсәләр җибәр, бу бит дин. Алар шушыны кабул итә. Ибраһим алейхиссалам шикелле хәниф булыгыз. Уйлагыз, фикерләгез, ул бака сезгә нәрсә белән ярдәм итә әле? Ул гороскоплар, йолдызларның нәрсәдер анда булганы безгә нинди файдасы китерә ала? Ул ташлар, ул монда алып куйган төймәләр, бөтиләр, ниләр безгә нәрсә белән ярдәм итә ала?

Дөрес юлны ялганны бит сайламый. Бөтенебез дә бит яхшылыкка, изгелеккә, матурлыкка омтылабыз. Инде фитрат дигәндә ул иң беренче, ягъни һәр кеше, һәр адәм баласы, пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хәдистә дә китерә. Һәр бала ул фитрат белән туган. То есть Аллаһ Тәгаләгә бер гыйбадәт табылмышан, ягъни им, иманның бер рөкүне булучан, ягъни фитрат белән естественное положение мусульман булып туган. Әмма дә ләкин әтисе ва әнисе анардан ясадылар я насара, я яхуди.

Ягъни бара сүз фитрат, естественно, син яратачаксың, когда сиңа хаклыкны әйтәләр. Вот балага аңлатып кара, что 3 э, ул 1, 1 ул 3. Что 1 это 3, 3 это 1. Объясни ребенку. Не то, что ребенок без аңламыйбыз. Объясни другую религию, которая булсын анда. То, что ниләргә өйрәнергә, табынырга кирәк, рәсемнәргә, икенче әйберләр. Өйрәтеп карау була. Ул не понимает аны, аңламый. Ләкин алар да балага аңлатсаң, что бу дөнья, что бу бөтен гүзәллек, что бу җир йөзләре бер Раббы яраткан, бер Аллаһ яраткан. Ул аны сразу кабул итә. Для него это естественно, это, ничек дип әйтим, понятно, что когда есть творец. Бөтен әйбернең бу дөньяда творец бар. Ничек инде безнең творец булмасын? Бала аны аңлый, без дә аны аңлыйбыз. Бу естественное положение, качан без предрасположены хакыйкатькә, дөреслеккә, Аллаһ Тәгаләнең юлына. Инде Шуңа күрә, инде бүгенге көндә карасак, әгәр дә без әйтәбез икән, балам үскәчтән син үзенең юлын сайлар, это как будто син әле нәрсә аның юлы турында, аның буенча борчылмыйсыңмы? Булсынмы ул эчкече, бул эчүче, булсынмы ул монда вообще динсез, булсын әхлаксыз, әдәпсез, сам выберет. 18 яшькә хәтле, он как бы теге, э, Шундый дорфа әйтсәк тә, нисәк тә, абзарда яшәүче хайван шикелле. Да 18 яшькә хәтле, 2 яшьтән соң суябыз, 2 яшьтән соң уйлый башлыйбыз. Ә болай 18 яшькә хәтле ул менә шулай абзарда без аны как бы камап алдык. Яшәсен 18. Аннан соң сам выберет, сам посмотрит. Ягъни бу дөрес хакыйкать юл түгел. Шуңа күрә инде безләргә бу балаларга инде кечкенә чактан естественный гади булган инде әйберләрне аңлату кирәк күрсәтү кирәк инде хәтта ки э, аны бит теге мәчеттә генә дә түгел аны менә булсын сез һәрберегездә менә яшисез әмә бер авыл дигән кебек яшисез менә бер подъездда бер мусульман яшәсен әмә ул монда өйдән чыкканда ул бер авылдагы бер мусульман шикелле бүгін шулай бит инде авылда бер 200-300 кеше яши Шушы ук бер подъездда бүгенге көндә 200-300 кеше яши. Ягъни бер подъезд, бер авыл. Менә шушы бер подъездагы бер кеше, шушы подъездагы хотя бы берничә балага Аллаһ сүзен сөйләсен, ягъни дин турында, хакыйкать турында сөйләсен, как будто бөтен авылны дингә чакырган шикелле. Без бит әгәрдә ишетсәк каядыр нәрсәдер, что менә бер авылда шушдый бер кеше динне таратты, шулай нитте, менә шушы кеше үзе алдында нитте, безнең өчен зур шундый әйбер килә, мәсәле, дан килә, ә, исеме килә, ни килә. Ягъни бүгенге көндә менә шушы э, ниләрдә зур-зур домнарда бер подъездда бер авыл. Ягъни безгә һичшиксез бу әйберләр белән куллану кирәк, эшләве кирәк. Инде кызганычка каршы шундый бүген дөнья таралды, күрше күршене белми. Ягъни белми кем анда яши. Әле менә олы яшьтәге монда Осино бистәсендә хәмдер бабайларызнлар белә, не то что подъездны бөтен авылдагы монда Осинодагыларны күбесен белә кемнәр күптән тора. Ләкин менә безгә яшьләргә дә белергә кирәк үзебезнең подъездда кем тора. Бу теге подъездда чыккан ике әби шикелле сөйләшеп утырган шикелле түгел, кто у кого что случилось, где кто живет. Ә юк, үзеңнең динең өчен, хакыйкә өчен аларны борчылып Алар турында уйлаган өчен, аларга ислам дине, гыйбадәт дине, ягъни дөрес юлны күрсәтү, бу бер зур бер форсат. Инде шулай ук, әгәр дә э, менә бу хак дин, ягъни фитрат турында уйлаганда, яисә әгәр дә без карасак, үзебезнең үткән халыкларга, какое бы поколение, какое бы ниндидер э, цивилизация алмый, кайчан безгә хәтле булган. Какие бы цивилизации мы не смотрели, что, которые были до нас. На всех есть, у всех есть ниндидер бер нәрсә вера в Бога. Һәрберсендә бар. Кеше бу дөньяда нисез, динсез яши алмый. Ул барыбер үзенә ниндидер дин ала. Он без религии не выживает. Даже вот этот атеизм, который айтадыр, что вы вообще без ни одну ни религию не верим на себя, но у них сам по себе несе атеизм, от слова изм, вера. Вера ата, то есть вера в отвержение, то есть вера бул барыбер вера. И алар ансыз яши алмый. Һәрбер кеше ниндер дингә, нәрсәгәдер камап нитеп ияреп яши. Шуңа күрә безгә инде раз без бар адәм баласы, если безгә хатлы бөтен халыкта нинди генә майя булсын ва анда Африка илләрендәге булсын халыкма, или анда Кытай җирләрендәге нинди генә цивилизация булмасын, аларда һәрберсендә дин булды. Бүгенге көндә дә бөтен кеше дә шулай ук дин. Шулай ук дин булгачтан соң инде яхшырак түгел микән безгә сайлап алырга хакыйкать динен, дөрес динне? Инде менә бу күбесенчә менә бүгенге көндә хәтта менә бу безнең үзебезнең татарлар арасында алганда да ни өчен татарлар күбесенчә ә, динне тотмыйлар? Алар бит ышаналар әйтәләр күңелендә Сез абыйларыгыз белән, әтиләрегез, инде бабайларыгыз белән кемнәр намаз укымый сөйләшсәгез, алар һәрберсе ышана Аллаһ. Әйе, Аллаһ бар диләр алар. Мин ич бик сирәк күрәм, чтобы менә ниндидер бер татар кешесе, чтобы отвергал. Алар каждый из них говорит, что есть, да, верю Аллаһа. Ни өчен син килмәр? Потому что алар себя чувствуют безопасности. Самая первая причина, самая грубая причина, потому что алар чувствуют себя безопасности. Потому что алар уйлыйлар, менә бу ташлар, менә бу ниләр, зур-зур биналар, зур-зур машиналар, зур-зур шундый бөтен җирдә саклыклар, саклаучылар безне саклаячаклар. Бүгенге көндә юк проблема, что безнең өебезгә тигр анда аю кереп ашады нитте. Курыкмый беркем дә аның турында. Юк, курыкмый урамга чыккачтан соң, что безгә кемдер һөҗүм итер, что нас нападут, ниндидер племя и отберет у нас. Юк бит.

И ул аны аңлап нитеп ул белә, что бу дөнья бөтенләй бер Аллаһ Тәгаләнеке, без Рабб, безнең Раббыбыз Аллаһ. Менә шуңа күрә бу шулай ук фитри безопасность качан әйбер булу һәм аның сәбәбен каян икән белү, бу фитри яктан белү, Аллаһ Тәгаләнең бу дөньядан карап торуы безгә, ягъни шундый ниләрдән безопасность тынычлыкны бирүе.

чтобы күкләр, җирләр просто так ясамаган. Синең цель жизни булырга тиеш максатың. Не просто син килдең как хайван, ашарга, эчергә дә, хатын табырга да, плодиться өчен туй син бу дөньяга килмәгән. Алар аны аңлый, рәхәтләнеп. Вообще без проблем. Менә шушы балаларга шушы сөйләү кирәк, бу шушы балаларга чакыру кирәк. Болай шулай иттек. Әзрәк ничек дип инде менә ул безап менә ул безопасностьтан чыгару өчен менә ул даже балаларга түгел, ул безгә дә кирәк. Бүгенге көндә ниләр әйтәләр, кемнәр ул медицина ниләре, статистика апаручылар әйтәләр, что по сравнению на 20 лет тестостерон у мужчин упал почти на 30-20%. Тестостерон упал.

Да, балыкка булса да балык килергә кирәк, вот, вот такие әйберләр кирәк. Да, ирләргә ирләр булу өчен. Менә бу балаларны алдык та, хәзер мәгърип намазы укыдык та, инде булар бит белмиләр лә илаһ иллаллаһ нәрсә икәнен. Булар белмиләр нәрсә ни икән. Без буларга 10-15 минут буена ла илаһа иллаллаһ, ла илаһа иллаллаһ дип зикр әйтеп утырдык бөтенебез бергә. Хәзер буларны тоттым да, җирдем дә, мин үзем генә буларны урман буенча үзләренә кайтарып җибәрдем.

Инде балаларыбызга хәерле юл күрсәтә алып, үзләребез бу дөньяда киләсе дөньяда бәхеткә, шатлыкка, сәгадәткә ия булучылардан булып, чын егет, чын ир булып яшәргә насыйп әйләп җәннәт әһелләренә бар.